کتھائیں یاسین دا سہرا کتھائیں طٰہٰ سݙیندے رب کتھائیں چادر ہے سوہݨے دی اونجاں قسماں چچیندے رب بھیڄیندا میں ملائکہ وی تساں بھیڄو یکے مومن بھیڄو رل کے سلام اتے قرآن آہدے بھیڄیندے رب جݙاں ذات نبی دی فرش تے آئی کجھ نوری عرش توں نال لتھن۔ ایں گالھ تے حیرت نئیں چھکدی کر سئیں دا استقبال لتھن کجھ رہ گئے ہن انتظار دے وچ کجھ پاک ملئے کوں سال لتھن تہوں شان عقیدت رکھدے ہیں تہوں شان عقیدت رکھدے ہیں میلاد دے سبز رومال لتھن محبوب خدا دا ہے مدنی ہر ذات نبی نے ذات پنی گھن آدم کولوں عیسی تئیں رب پاک کنے ہے جھات پنی کائنات دا ہے مقصود مٹھا کائنات نے کھڑ کے تات پنی میڈا شان عقیدہ سن سگدئیں اوں در توں ہم خیرات پنی۔ میلاد نبی تے خوش تھیندن ایں فرش زمین دے واسی انسان حیوان تے پکھڑو وی خوش تھیندن اللہ راسی سرکار دی اے خیراتاں ہن کیا دستار خان سماسی تعریف دی نوکری ڈھئی جے کوں او شان لکھیندا راسی جیندی کالی زلف معنبر توں پنن کالک کالیاں راتاں۔ جیندا چہرہ پاک معطر ہے کیا حسن جمال دیاں باتاں مالائک جیندے دیدار کیتے رکھن اپنے من وچ تاتاں اوندے در تے شاہ وی پئن آندن سن روز بروز خیراتاں۔ شب رات توں سوہݨی شب آئی ہے کئی خوشیاں گھیل کھرب آئی ہے ہے رات میلاد نبی سئیں دی بݨ منکر کاݨ غضب آئی ہے انہیں کوں کیا سمجھ آوے جو کیا ہے ذات مدنی دی ہے کل عرض و سما جیندا ہے کل کائنات مدنی دی میکوں خیرات ملدی ہے محمد دے گھرانے توں ایہے چند حرف ملدے ہن لکھینداں نعت مدنی دی قرآن کوں پڑھدئیں سمجھ کے پڑھ ذرا پڑھ کے ڈیکھ ہاں کیا آہدے تعریف نبی وچ بول پوندے یاسین آہدے طٰہٰ آہدے۔

سچ پاک قرآن اچ واضح ہے کر واز تے واز الٹ ماریئی میں شان حقیقت نہیں سمجھی کیوں قوم شودی کو ڈٹ ماریئی جیندا کلمہ پڑھیو اوندے میلاد تے تیرے فتوے روزانہ تو مشکوک ہئیں اوندی آمد تے میں مرحبا آکھنے میں تاں پڑھنے ترانہ تو مشکوک ہئیں ڈو جہانیں دی رحمت ہے آکھے خدا اج ہے اوندا زمانہ تو مشکوک ہئیں اوندی آمد تے رل مل کے خوشی منا چھوڑ اپنا بہانہ توں مشکوک ہئیں کہیں دے آکھے تے اب توں اپنا منہ نہ ہلا بن توں اوندا دیوانہ توں مشکوک ہئیں گالھ اج کل دی نہیں حصے سنڑدے آئے قول اے ہے پرانہ توں مشکوک ہئیں پوتر اپنے دا جے برتھ ڈے آ ونجی پچھے کئی کیک تحفے تحائف آ ویندن مٹھے مدنی دا سونہا جے میلاد آئے یاد تیکوں پچھے کجھ وظائف آ ویندن۔